Blwyddyn newydd, bywyd newydd. Ac yma, yn Ysbyty Gwynedd, mae yna rai o ddarpa rieni 2011 yma i gael y profiad hudolus hwnnw o weld eu plant am y tro cyntaf. Cyn bo hir bydd y smotyn bach yma ar y sgrin yn gweiddi ac yn sgrechen am sylw. Ac yma yn Llansannan, Fe fydd y smotyn bach yma yn hawlio sylw cyn bo hir hefyd. Dyma un o'r cyfnodau mwyaf cyffroes yng nghalendr y ffermwr defaid. Maen nhw'n sgano'u diadelloedd er mwyn cael rhyw fath o syniad o faint o ŵyn sydd ar y ffordd. Wel Emrys, chi wedi codi yn fore, faint o waith ydych chi'n neud heddi? Yym, mae hwn yr ail ffarm. Mae yna 500 Gwta 500 o fama. Da ni wedi gwneud 300 a hanner yn y ffarm gyntaf ni. Um, fel arfer mae hwn yn waith gwta awr. A wedyn mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 4 o lefydd eto uh, ar ôl heddiw. Chi am mynd trwyddo'r dyfr yn go handi de? Dim yn cymryd amser. Um, na, chdi, mae'n mae, mae dibynnu lot ar, ar y ddafad wrth gwrs. Um, fel y gwylid i mae hon, reit fforddus yn o'n ochr i fama. A mae'n gadael i mi gallu yn. Reit sydyn. Mae hwnna'n cario dau oen. Mae dion oen yn fanna. A'r oen arall yn ei ochr o, yn fanna. Mae'r offer sydd gyda chi o'ch blaen yn debyg iawn i'r offer byddech chi'n gweld mewn ysbyty i sgano gwraig, ydy hwnna'n iawn? Ydw, dwi erioed wedi cael y pleser o, o sganio merched. Um, ond, uh, yndi, mae o'n union rhywun peth. Just bod y peiriannau yma dipyn llai na Na peiriannau fel 'sa rwy'n disgwyl eu ffeindio mewn ysbyty.
Mae Guto Davies yn cadw 1,200 o ddefed a deugain o wartheg ar ddau gant ac ugain o erwau ar fferm Hendre Llan, gan rentio 180 o erwau ar fferm Pruddbwll i fyny'r lôn. Mae Emrys wedi bod yn sganio defed i Guto ers iddo ddechrau cadw defaid miwn rhyw ddeng mlynedd yn ôl. Dau! Defaid mynydd Cymreig ydych chi benna ar y ffarm, ond chi di newid ychydig nawr i gadw mwy o, o ddefaid miwls. Pam hynny? Wel, da ni'n cael mwy o ŵyn allan o'r miwls. Um, mae yna fwy o waith cadw yn nhw, mwy o waith bwydo. Mae beichiogrwydd dafod yn bum mis, felly pryd ych chi'n, pryd mae'r amser gorau i sgano'r ddafod? Ar ôl rhyw 90 diwrnod, neu sganio fel arfer. Beth yw'r brif reswm dros ganol, David? Um, fe ddau yn licio sgannu nhw, jyst er mwyn gwybod bod pob beth yn cario oen, tynnu rhai gwag allan, a hefyd um, bwydo nhw fel bod angen bod y defed sy'n cario tri neu dau oen yn, yn cael mwy o fwyd na pob bynnag sy'n cario un oen. Felly chi'n gweld y gos dos ganio fel buddsoddiad tha da? Ynddo, ynddo.
Um, mae yna lot mwy o gostau wan o ran bwydo defed a um, rhoi gwell dan nhw. Fydda roi y twins a triplets i fewn wan am ddau fus cyn wyna. A um, nith y gostio o gwmpas y 10 i 15 y pen i roi nhw fewn rhwng gwell a um, feeding a bob peth.
Felly, beth sydd gyda chi fan hyn nawr? Um, Mae'r oen yma wedi marw um, i fewn yn y ddafad. Fwy na thebyg mae'r ma tywydd garw sydd wedi ffeithio ni. Um, Mae o'i weld o fanna, mae'n hollol. Sa ferch yn gallu gweud bod e wedi marw, beth sydd i weld? Wel, mae o'n hollol ddi-symud.
Does e ddim... Does e ddim llinyn rhwngtho fo a'i fam. Does e ddim brych i weld o'i gwmpas o. A mwyaf dwi'n aros arno fo, um, mae o'n hollol, hollol ddi-symud a wedyn. Mae fwy na thebyg y bydd hwnna'n cael ei ail Reabsorbio, maen nhw'n galw fo'n Saesneg. Um, fe dy ddafad yn ail dynnu hwnna i fewn i'w system, a mynd ddim byd i weld o'n fo. So nawr, beth yw'r dyfodol y ddafad yma? Um, bydd hi'n hollol iach uh, flwyddyn nesa, mm -hmm. wrach ddewi a, ddewi a tri, does wybod. Um, ond uh, mae o rhywbeth da ni am ffindio. Um, idnod heb yr eira a'r twydd caled, mae o rhywbeth mae rwy'n yn ffeindio yn y defaid yma. Mae yna lot, lot iawn o ddefaid yn cochwyn mwy nag un. A fel maen nhw'n datblygu ni yn ei beichogrwydd, maen nhw'n uh, torri'r rhifau lawr i'w siwtio nhw hynna fel da.
Wrth i Amrys sganio'r defed, mae'n gweiddi nifer yr rwy'n sydd ym mhob dafad er mwyn i Dei, ei bartner, rhoi marc ar y defed gyda phaent o liw arbennig. Un lliw ar gyfer efeilliaid, lliw arall ar gyfer tripledi. Ond wrth i Emrys fynd ati i sganio'r defaid ola, mae problem arall yn dod i'r amlwg. Meinir!
Ie? Yeah. Ti di fama? Ie.
Yeah. Mae ti beth anghyffredin o ddynadwy, mae ti...
Beth sy'n gyda chi nawr?
Owain, a dau ben anna fo. Dau ben? Dau ben. Mwna'n fy broblem.
Yn dydy. Dyna fo'r owain yma na. Ie. Yeah. Dyna ti ben blaen o. Ie. Yeah. Ai ben ôl o. Doniol iawn.
Mewn llai na gawr, roedd Emrys wedi dod i ben gan sganio 341 o ddefaid, ac yn barod felly i rhoi'r manylion i Guto, cyn symud ymlaen at y ffarm nesaf. Dwi'n size dau.
O, dda iawn dwi. Dwi'n dda iawn. Dwi'n fyny fama yn gwr. Mae'n yr ithog, mae'n dda iawn dydy. Roedd y ffigurau'n dda iawn. Graddeiti tri chwarter o'r defed yn cario efeilliad. Felly, bydd gan Gito dipyn o waith i'w wneud ym mis Mawrth. Ond beth oedd barn Emrys? Diolch fawr. Iawn, oce, okay, Gito, okay.
cyma'n ofal. Tara. Mewn 341 o, o ddefed, mi o'n e 588 o wy'n bach, sydd yn ganran o 172. Felly mae hynna'n golygu bod fwy ohonyn nhw all o'r defaid sydd gyda ni yma heddi yn cario efeilliaid, ife? Dyna chdi, mae yna ddwy, ddwy efaill i bob un yn cario un, sy'n dderbyniol iawn i, yn, i fyny fan yma ar gwr Mynydd yr Eithog. Mae'n dderbyniol iawn, fysa ni'n tybio. Dros yr ugain mlynedd diwetha, ydych chi wedi gweld gwahaniaeth ar y ffermydd o ran sut maen nhw'n ffermio'r defaid? Mae yna wahaniaeth mawr wedi bod. Um, mae rhaid codi cap i amaethwyr Cymru. Mae'r ffordd maen nhw wedi, wel dwi gweld nhw wedi datblygu i diadelloedd dros yr 20 mlynedd. Mae'r ma, ma ffigurau da ni'n gael wwan i gymaru ag ydyn ni'n gael 20 mlynedd yn dol. Mae yna gryn dipyn o wahaniaeth yn nhw. Um, da ni wedi bod yn cael can, canrannau lenni uchel ofnadwy ar Sir Fôn. Mae nhw'n llwyr ymroi hunan i'r gwaith ac yn cynnyrchu defed a gwy'n o'r safon orau. Ydych chi wedi gweld digon o ddefaid erbyn heno? A, fydda i'n gallu cysgu'n iawn heno, mae'n siŵr braidd.
Ydych chi'n hapus da'r ffigurau chi wedi cael heddi? Ynddo, dwi'n hapus iawn y geir, well ag arfer. Felly, cnwd go dda o un ar y ffordd. Gobeithio bydd y prisiau yn ddigon teg. Ia, gobeithio wir.